Merci, Här President. Merci, Myriam Cecchetti, fir déi wichteg Aktualitéitsstonn. Jo, et ass e wichtege Schrëtt, wou ech eigentlech net dermat gerechent hat, dass d'EU e géing maachen. Mee et muss een natierlech elo op déi eenzel Modalitéiten an dann Effekter ofwaarden, wéi déi eenzel Länner dat Ganzt och interpretéiere wäerten. Ech sinn do nach e bësse méi skeptesch, woubäi ech de Start awer kloer begréissen. Net nëmme well mir dat änlech am EU-Programm scho gesinn hunn, mee och well ech d'Idee vum Mindestloun nach ëmmer ënnerstëtzen. Well et ass nach ëmmer esou, dass wann ee schaffe geet an all Moien opsteet, soll een och gutt dovunner liewe kënnen. Et leescht een eppes fir d'Gesellschaft, da soll een och eppes zeréckkréien. An do ass et eeben, d'Diskussioun, dass een ëmmer nëmmen nom Montant selwer kuckt, ass eigentlech do e bëssen eng falsch. Well et ka sinn, dass ee mat engem méi niddrege Mindestloun Wie zu Lëtzebuerg an engem anere Land ka besser liewen, wéi hei zu Lëtzebuerg mat engem Mindestloun, deen am Moment an Europa deen héchsten ass, ech schwätzen do net vun den zwee Euro a Bulgarien, mee den Länner wou dertëscht leien an hir Niewekäschte vill méi geréng sinn, dofir ass den europäesche Mindestloun och ganz komplex, datt een net einfach ka soen, mir huelen deen een oder deen aner Montant, mee ee ganz vill Krittärie muss kucken, wat op där enger Säit et komplex mécht, op där anerer Säit awer och eng Ouverture ass, fir datt en déi Länner, wou de Leit net wëllen esou vill zeréckginn, dass en déi dat dann kënnen benotzen fir eben e Mindestloun zimlech déif ze halen. Mir si souwisou der Meenung, dass e Mindestloun, egal wéi e Land et soll sinn, 20 Prozent iwwert dem Aarmutsrisiko soll leien, well et kann net sinn, dass wann ee schaffe geet, een nach ëmmer an dem Aarmutsrisiko ass. A mir gesinn och an der Groussregioun hei fir eist Land eng Chance, awer och eng Gefor. D'Chance ginn ech fir d'éischt an, dat ass, dass en d'Handwierksbetriber, Doduerch, datt se an der Groussregioun Mindestléin kommen, huele mer zum Beispill Däitschland, dat ass e grousse Phänomen, wou ganz vill Handwierksbetriber eng méi bëlleg Konkurrenz haten déi lescht Joren, déi eben iwwer d'Salairë gesteiert waren, soudatt en d'Handwierksbetriber hei am Land elo sécherlech manner Konkurrenz iwwer de Präis kréien, well wann Däitschland elo op 12 Euro Mindestloun eropgeet, se zimlech no bei eis wäerte si, wat eis Handwierksbetriber stäerke wäert a wat et och wahrscheinlech méiglech. gëtt, datt en déi hirem Personal, sief et iwwer Primmen oder iwwer aner Modalitéiten, entgéint kommen. Op där aner Säit gesinn ech awer e Risiko, datt wann an der Groussregioun d'Salairen an d'Lut ginn, iwwer de Mindestloun manner Leit heihinner wëlle schaffe kommen, well se de Verkéier kënne spueren, se kënnen alleguerten déi aner Käschte spueren, wa se herno mat 12 Euro oder wa Frankräich 10 Euro, 11 Euro ginn déi elo erop. Elo ass jo déi nei Regierung, déi nach ugekënnegt huet, och do nach eng Kéier nozeleeën, datt se se herno bei 12, 13 wäerte landen, da si mer herno op engem Niveau, an dat wäert sécherlech eis Personalpolitik sécher e bëssen op de Kapp geheien. An do muss Lëtzebuerg sech fir d'Zukunft virbereeden, well mir wëlle jo och elo net vill, vill méi wäit an déi osteuropäesch Länner goen, fir dann do Personal ofzezéien, well dat ass dann och erëm kontraproduktiv. Dofir ass et, fir elo sech virzebereeden, dass mer higinn an awer herno genuch Main-d'oeuvre awer nach am Land hunn fir eis deeglech Aufgaben. Mir Piraten si souwisou der Meenung, dass de Mindestloun iwwert eng Steierpolitik muss iwwerlaascht ginn. Mir hunn allgemeng e Problem dermat, dass d'Steieren um Loun zimlech héich sinn. Mir sinn éischter der Meenung, dass een d'Kapital oder aner Erträg misst vill méi besteieren, awer dofir de Loun, wou ee schaffe geet, misst vill manner besteiert ginn. Dat géing och scho beim Mindestloun, bezweisweis alleguerten déi wou kuerz driwwer leien, gett dat och scho seng Virdeeler, datt en d'Leit do direkt erëm Cash an d'Täsch eppes erëm hätten. Huele mer den Mindestloun, 50 oder 100 Euro hätt een einfach méi, wann een do un der Steierschrauf géing dréinen. Et géing dem Staat net wéi doen, wann en a Contrepartie deene groussen Entreprisen, déi Millioune Gewënner maachen, dat vläicht iergendwéi ëm 0,00 iergendeppes Prozent géing eropsetzen. Da géing dat scho sech finanzéieren. Et ass awer onaarbechter, dee muss bedenken, datt ganz vill Liewensmëttel, déi mir hei am Land konsuméieren, och aus osteuropäesche Länner kommen. An et bedeit och, wann elo en europäesche Mindestloun kënnt, datt och do nach eng Kéier un der Präisschauf wäert gedréint ginn. Da ginn d'Gromperen, d'Spargel an alles wäert nach eng Kéier e bësse méi héich ginn am Präis, an d'Lut goen. An dat ass e Phänomen, wou mer an der aktueller Situatioun mat 20 Prozent, 30 Prozent elo schonn op de Liewensmëttel sécherlech mussen an Zukunft am A behalen. Also mir Pirate stinn deem ganze Mindestloun fir d'Europäesch Unioun gutt entgéint, mee mir maachen awer och opmierksam, datt mir als Land musse verschidde Virbereedunge treffen, well Lëtzebuerg wäert ebe wéi virdru gesot iwwert d'Groussregioun, iwwert gewësse Präisser sécherlech en Impakt spieren. An do gëllt et elo schonn ze handelen, fir datt, wa mer déi Mindestléin herno a Kraaft trieden an déi eenzel Parlamenter an Europa déi ëmgesat hunn, datt mer da fit sinn an dat gutt verdaue kënnen. Merci.